Wel, mae'r ymgyrchu yn etholiad arlywyddol America bron ar ben, ac i Barack Obama a Mitt Romney mae'n ddiwrnod o ruthro i wahanol daleithiau allai fod yn dyngedfennol pan fydd pobl yn pleidleisio yfory. Mae'r arolygon barn yn dal i awgrymu bod hi'n eithriadol o agos rhwng y ddau ond bod Mister Obama ar y blaen o drwch blewyn. Wel, yn fyw i Washington rwan ac at ein gohebydd ni, Rhodri Llywelyn. Rhodri! Fel i chi'n ei awgrymu, Dewi, nifer gymharol fechan o etholwyr mewn llond llaw o daleithiau sy'n debygol o ddewis Arlywydd America. Ar wib rhwng y taleithiau ymylol mae Barack Obama wedi bod heddi i Wisconsin, i Iowa ac i Ohio, tra bod Mitt Romney yn arwyddocaol falle wedi penderfynu ymweld â Virginia ddwywaith, ychydig i'r de o Washington DC fan hyn. Dyma Aled Hugh. Mae yna un dalaith sy'n adlewyrchu America gyfan, canolbwynt dwy ganrif o hanes a man geni wyth arlywydd. Mae'r ras am y Tŷ Gwyn yn un hir a chostus. Yn ystod yr orie ola' 'ma, mae'r ddau ymgeisydd yn teithio ac yn gwario, yn canolbwyntio ar y taleithie ymylol tyngedfennol. Rwy' ar y trên i Virginia, talaith allweddol yn ras 2012. Bu'n ymgyrch hir a blinedig, ond mae terfyn y daith yn nesáu. Mae Fredericksburg yn hen dre, sefydlwyd yn 1736. Tre Fredericksburg, Virginia. Yn yr etholiad arlywyddol, fe alwodd y dalaith hon yn gywir yn gyson, gan gynnwys deirgweth o'r bron. Yn 2008, roedd y bleidlais yn Virginia yn adlewyrchu'r canlyniad ledled America, mantais o saith y cant i Barack Obama. Eleni does dim i rannu'r Democrat a'r Gweriniaethwr, dyma faes y gad. Mae hanes yn bwysig yma yn Virginia, dyma i chi faes y gad, brwydr Fredericksburg, brwydr mwyaf gwaedlyd Rhyfel Cartre' America, ac mae Virginia'n ganolbwynt y frwydr eleni eto fan hyn, y bydd Mitt Romney a Barack Obama'n ennill neu'n colli'r ras am y Tŷ Gwyn. Mae ôl-bwledi'r rhyfel i'w gweld o hyd, eleni eto, mor ymladd dros ddwy weledigaeth wahanol all newid America. Dwi'n gobeithio bydd arlywydd Obama'n ennill. No, May. Mae ofn arna-i. Ofn colli a gobaith ennill efallai sy'n symbol i'r ymgeiswyr drwy'r oriau ola'. Fe gododd y ddau eto cyn cŵn Caer i ymgyrchu tan y diwedd. Mae'r sefyllfa yn, yn Virginia wedi bod yn weddol um, dda o, o safpwynt Obama a yn fy marn i mae, mae siawns go iawn iddo fe, um, iddo fe ennill y, y, y, y talaith Virginia tro hyn hefyd, fel nath y tro cyntaf. A bydde hynny'n gam sylweddol ymlaen ar y ffordd? Sylweddol. Os yw'n os yw ennill Virginia a hefyd Ohio, mae'n mae bron yn siŵr bydd yn ennill yr arwyddiaeth. Un o feibion Virginia oedd pumed Arlywydd America, James Monroe, o dras Cymreig. Yn ei amgueddfa'n Fredericksburg, mae yna bendroni sut y bydd meibion a merched Virginia'n pleidleisio'r tro hwn. Mae Virginia'n gallu mynd ar ochr Obama neu ar ochr Romney, ac mae lot o bobl yn dweud bod fel Virginia yn mynd, bydd y wlad yn mynd. Cantorion Moch Pryderi'n canu mewn bar lleol. Clychau Aberdyfi yw'r gân serch, ond a yw Virginia yn dal mewn cariad â Barack Obama, neu a fydd Mitt Romney'n torri calonnau yr etholwyr eleni? Yfory, cewn glywed y gân? Wel, yr hyn sydd gan nifer o'r taleithiau ymylol yma yn gyffredin yw bod diwydiant yno wedi crebachu, os nad diflannu. Mae Ohio, Iowa, Pennsylvania wedi diodde'n fawr ers y dirwasgiad ac o'r herwydd mae yna deuluodd, miliynau ohonyn nhw, ar hyd a lled America, yn mynd i bleidleisio fory ar sail yr economi a dim byd arall. Be ddigwyddodd i'r freuddwyd Americanedd, i'r cyfleoedd am lewyrch a llwyddiant? Gyda diweithdran uwch nawr nac ar ddechrau arlywyddiaeth Barack Obama, a thwf yr economi'n dal yn araf, dyma un o'r teuluoedd ffodus. Ni wedi colli pob swydd yn yr office, ond yn ffodus iawn dwi ddim wedi fod yn un o'r pobl yna. A mae Connor wedi fod yn PhD program lle maen nhw'n talu fo i fod yn stiwdant. Car! Hoff degan Owain Bach a symbol o rym economaidd America. Ond yn groes i ddymuniad y Gweriniaethwyr mae hyd yn nod y diwydiant ceir wedi gorfod troi at Lywodraeth Obama am sbardun. Dwi'n meddwl mae'r Midwest yn cael yn anodd iawn um, gyda'r auto industry sydd yn really yn... Oedd o'n marw, mae'n neud yn well, ond mae, mae, da, mae pethau dal ddim yn brilliant. Um, A wedyn yn llefydd fel lle mae chwaer fi'n byw yn Ngharad, yn Louisiana, yr, yr South, mae, mae pethau jyst ddim yn, ddim yn edrach i fyny yn ffordd oedd pobl rili'n really gobeithio basa fo. Serch hynny, mae Gwenan a Conor yn barod i roi cyfle arall, pedair blynedd arall, i'r Democratiaid a'r Arlywydd Obama. Ond oes digon o bobl eraill am wneud yr un peth? Dwi'n ddim yn gwybod. Chi'n gobeithio? Yes, gobeithio. Yym. Newyddion drwg, bad news, uh, if, if Mitt Romney wins? No, I, I don't think so. I, I mean, I, if, you know, we've had uh, plenty of presidents on both sides and I'm, I'm confident that it won't sink the country. i teulu fel ni, mae really, ydy ni eisiau mynd nôl i beth oedd o fel Dan Bush, neu ydy ni gallu kind of dal symud lawr y ffordd mae Obama wedi dechrau um, setio i ni gyd. Dwi'n Dwi'n gobeithio bydd ni'n kind of mynd lawr y ffordd yna. Sdim ffydd dych chi mewn gŵr busnes llwyddiannus um, fel Mitt Romney. Dwi ddim yn... Um, I don't buy it. Dwi ddim, dwi ddim yn credu bod uh, rhedeg busnes yr un, a, yr un peth ar rhedeg y llywodraeth a rhedeg gwlad. I deuluodd fel hwn bydd y darlun ar ôl fori yn dipyn cliriach. Mae'r ymgyrch arlywyddol fwyaf costus erioed yn dirwyn i ben, felly gobeithio bydd 'da ni ganlyniad erbyn dydd Iau, ond mae mor agos, Dewi, does dim sicrwydd o hynny. Rhodri, yn Washington, diolch yn iawn i chi.